Bu gezekki sanymyz il içinde Hoja Ýusup baba diýlip tanalýan welilerden bolan Hezreti Hoja Ýusup Hemedany barada bolar. Hoja Ýusup Hemedany uly pirleriň biridir. Onuň hakyky ady Ýusup ibn Ýakup Hemedany bolup, il arasynda Ebu Ýakup diýen at bilen tanalypdyr. Ol adamlary Hakyň ýoluna gönükdirmekde uly işler bitiren beýik sopularyň zynjyr halkasynyň, ýagny silsile-i aliýäniň sekizinjisidir. Hoja Ýusup Hemedany hezretleri bir müň kyrk sekizinji ýylda häzirki Eýran topraklarynda Hemedan diýen ýerde dogulýar. Ol on sekiz ýaşynda Bagdada baryp, Nyzamyýe medresesiniň müderrisi Ebu Yshak Şirazydan fykh ylmyny öwrenýär. Ýaşy kiçi hem bolsa, Ebu Yshak oňa aýratyn hormat goýupdyr. Hemedany hezretleri Ebu Yshak ýaly alymlardan ders alyp, fykh ylmyny doly ele alýar. Soňra Yspyhana we Samarkanda gidip, hadys ylmyny özleşdirýär. Topçulyk ylmyny Ebu Aly Farmedi hezretlerinden öwrenýär. Onuň ders-söhbetlerine yzygiderli gatnap, ruhy kämillik ýoluny geçýär. Abdullah Jüweýni, Hasen Simnani ýaly birentek alymlar bilen görüşýär. Olar bilen söhbetdeş bolup, ylym öwrenýär. Hoja Ýusup Hemedany sopçulyk okuwyny tamamlandan soň, Merwde tekge saldyrýar we şol sebitlerde yslam dinini wagyz etmek bilen meşgullanýar. Horasanyň kyblasy diýlip atlandyrylýan şo tekge Sopulan bilen bir hatarda döwrüň alymlarynyň hem iň bir gelim-gidimli ýerine öwrülýär. Her kim ol ýere ylym öwrenmek üçin barýar. Hoja Ýusup Hemedany hezretleri Merwde köp bolmaýar. Ol yslam dinini wagyz etmek üçin syýahata çykýar we ahyr soňy bir müň bir ýüz on ikinji ýylda Beýik sopy hem wagyzçy diýen adyna eýe bolup, gaýtadan Bagdada dolanyp gelýär. Hemedany hezretleri altmyş ýyldan gowrak döwrüň dowamynda wagyz-nesihat işleri bilen meşgullanýar. Ýüzlerçe talyba ylym öwredýär. Hoja Abdylla Berki, Hasan Antaky, Ahmet Ýasawy we Abdylhalyk Güždüwany ýaly uly welileri ýetişdirýär. Onuň müridi bolan Ahmet Ýasawy Türküstanda ýurt tutunyp, şol ýerlerde musulmançylygyň ornaşmagyna uly goşant goşýar. Hoja Ýusup Hemedanynyň ýoluny Abdylhalyk Güždüwany dowam etdiripdir. Sebäbi Hoja Ýusup Hemedanynyň hut özi, Menden soň Abdylhalyk Güždüwana tabyn boluň! diýip, aýdyp gidipdir. Şeýlelikde, Abdylhalyk Güždüwany hem edil halypasy ýaly hakykady gözleýänleriň ýol görkezijisi bolupdyr. Ýusup Hemedany hezretleri Ymam Agzamyň mezhebine eýeripdir. Yrak, Horasan we Mawerennahr ýaly sebitlerde bolup, adamlary hak ýoluna çagyrmak bilen meşgullanypdyr. Ylmy, pähim-parasady hem-de görkezen keramatlary bilen külli musulman äleminde giň şöhrata eýe bolupdyr. Hoja Ýusup baba otuz ýedi gezek ýöräp haja gidendigi aýdylýar. Nagşybendi silsilesiniň iň beýik sopularynyň biri hasaplanýan Ýusup Hemedany hezretleri orta boýly, bugdaýreňk, inçesagt adam bolupdyr. Hoja Ýusup Hemedany keramat meselesine seresaply çemeleşipdir. Ol sopularyň ruhy serhoşlyk halynda aýdýan sözlerini oňlamandyr. Hoja Ýusup baba garyp-gasarlara köp sadaka paýlar eken. Hiç kimden zat almaýar eken. Her kimiň göwnüni tapmagy başarypdyr. Köp Kuran okapdyr. Ýolda ýörän wagty hem Gurhan okamak bilen meşgul bolupdyr. Müritlerine hem-de hormatlap ýanyna gelýän adamlara hemişe Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň Şeýle hem sahabalaryň ýolundan daşlaşmazlygy ündäpdir. Adamlara mähir-muhabbet paýlapdyr. Gaýry dinli adamlara myhmançylyga baryp, olara yslam dinini öwredipdir. Hiç kimi ynjytmazlyk ýörelgesine eripdir. Her bir kynçylyga sabyr edipdir. Gyzyldan ýa-da kümüşden şaý-sep ulandyrmandyr. Hoja Ýusup Hemedana, Alymlar ölüp gutarsa, has dogrusy, bize ýol görkezer adam galmasa näme edeli? diýip soranlarynda, ol şeýle jogap beripdir, Beýik alymlaryň kitaplaryny okap duruň. Ol takwa adam bolupdyr. Dünýe malyna ähmiýet bermändir. Öýünde gamyşdan örülen palas, keçe, kündük, Iki ýassyk we bir gazandan başga zat bolmandyr. Hoja Ýusup baba müritlerine dört Çaryýarlar bilen bagly rowaýatlary köp gürrüň berer eken. Olardan görelde alyp ýaşamagy ündär eken. Ibn Hajar Mekki hezretleriniň Fetawai Hadisiýe atly eserinde gürrüň berlişine görä, Ebu Saýyt Abdylla ibn Sakga we Abdulkadir Geýlany ylym öwrenmek üçin Bagdada barypdyrlar. Abdulkadir Geýlany entek o wagtlar ýaş eken. Bir gün olar Hoja Ýusup Hemedany hezretleriniň Nyzamyýe medresesinde wagyz berýändigini eşidip, onuň bilen görüşmekçi bolýarlar. Şonda Ibn Sakga oňa şeýle bir sorag bererin welin jogap berip bilmez. Diýipdir. Ebu Saýyt Abdylla, Menem bir sorag soraýyn, jogabyny berip bilermikä? diýipdir. Abdylkadyr Geýlany welin entek ýaşy kiçigem bolsa, beýle niýet bilen halypaň ýanyna barmagy edepsizlik hasaplapdyr. Şonuň üçin hem olara, Alla saklasyn, men ondan hiç zat soramaryn, diňe öňünde sesimi çykarman oturaryn. Ony görmegiň özi nämä degenok? diýipdir. Ahyr olar Hoja Ýusup Hemedanynyň wagyz etjek ýerine barypdyrlar. Hoja Ýusup Hemedany hezretleri entek gelmän eken. Bir salymdan soň Hoja Ýusup Hemedany hezretleri gelýär. Gele-gelmän hem Ibn Sakga gaňrylyp seredýär. Eý Ibn Sakga! Utanaňokmy? Sorag berip meni synap göresiň geldimi? Diýýär. Onsoň onuň soramakçy bolýan soragyny aýdyp, jogabyny hem berýär. Soňra, Näme üçindir, senden küfrüň ysy gelýär? diýýär. Onsoň Hoja Ýusup Hemedany Ebu Saýyt Abdylla öwrülip seredýär-de, onuň bermekçi bolan soragyny hem-de jogabyny aýdýar. Hoja Ýusup Hemedany oňa, Senem edebiňi saklamany bilmediň. Şonuň üçin bütin ömrüňi hasrat bilen ötýärsiň, diýýär. Soňra Abdylkadyr Geýlanynyň ýanyna baryp, Eý Abdylkadyr! Sen ýagşy edebiň bilen Allatagallany we Resulyny razy etdiň. Sen Bagdatda ylym öwredersiň. Üstesine, Meniň aýagym ähli öwlüýalaryň egniniň üstündedir diýip çekinmän aýdarsyň. Ylmy mertebäň ýokarydygyny görüp, döwrüň öwlüýalarynyň ählisi başlaryny aşak egerler, diýipdir. Soňra gözden gaýyp bolupdyr. Bu olaryň Hoja Ýusup Hemedanyny iň soňky görşi bolupdyr. Aradan nijeme ýyllar geçipdir. Hoja Ýusup Hemedanynyň aýdyşy ýaly, Abdulkadyr Geýlany öz döwrüniň beýik alymy bolup ýetişipdir. Öwlüýalaryň hiç biri onuň beýik mertebesine ýetip bilmändir. Her kim onuň söhbetini diňlemäge howlugupdyr. Bir gün ol kürsiniň üstünde wagyz edip otyrka, Meniň aýagym ähli öwlüýalaryň egniniň üstünde, Diýipdir. Dogrudanam, onuň mertebesiniň beýikligi hemme öwlüýalar tarapyndan ykrar edilipdir. Şeýlelik bilen, Hoja Ýusup Hemedanynyň mundan nijeme ýyl öň aýdyp geçen zady bolupdyr. Ibn Sakga barada aýtsak, ol Hoja Ýusup Hemedany bilen şol gezek görşenden soň, şerigy ylymlar bilen meşgullanypdyr. Suhangöý adam bolup ýetişipdir. Soltan hem onuň dilewar adamdygyny eşidip, ony Wizantiýa imperiýasyna ilçi edip ugradypdyr. Şol ýerde hristianlar onuň göwnüni görmek üçin ellerinde baryny edipdirler. Şeýlelikde, Ibn Sakga hristian dinine geçipdir. Bu wakalary gürrüň berýän adam şeýle diýýär. Men Ibn Sakga eňek atyp datyrka ýanyndadym. Onuň ýüzüni kybla tarap öwürdim welin, ol ýüzüni tersine öwürdi. Soň men onuň ýüzüni ýene kybla tarap öwürdim. Ol ýene ýüzüni tersine öwürdi. Şeýdibem jan berdi. Ebu Saýyt Abdyllanyň özi şeýle gürrüň berýär. Men Şama bardym, döwlet işleri bilen meşgullandym. Tä ahyr ömrüme çenli edenim bergi, görenim görgi bolup geçdi. Hoja Ýusup Hemedany hezretleriniň biziň üçimiz barada aýdanlarynyň bary boldy. El-Müşerre atly kitabyň ýazary Jemaleddin Muhammet ibn Ebu Bekir el-Hadramy şeýle diýýär, Bu rowaýat gaty köp çeşmelerde agzalyp geçilýär. Üstesine, wakalar dürli hili beýan edilse-de, olaryň bary birmeňzeş mazmuna eýedir. Şonuň üçin oňa ygtybarly çeşme hökmünde garamalydyr. Başgaça aýdanyňda, Allatagallanyň söýen bendeleriniň gaňrysyna gaýtmaga batyrgaýlyk edýänler Ibn Sakkanyň gününe düşmekden gorkmaly. Şondan bizi Allatagallanyň özi gorasyn! Behjetül Musannife atly kitapda Abdylkadyr Geýlany hakdaky rowaýatlaryň gürrüň berilýän bölüminde bolsa şeýle ylymly, ybadathon adam bolan Ibn Sakkanyň ebedi betbagtlyk jezasyna uçramaklygy onuň Hoja Ýusup Hemedany ýaly bir welini kemsitmegi bilen baglanyşdyrylýar. Ömrüniň ahyrky günlerini Merw we Hyratda geçiren Ýusup Hemedany hezretleri Hyratdan Merwe gaýdyp gelýärkä Bameýn şäherinde aradan çykýar. Bir müň bir ýüz kyrkynjy ýylda bäşinji noýabrynda şol ýerde jaýlanýar. Soňra Ibn Nejjar atly müridi onuň guburyny Merw şäherine göçürýär. Häzirki wagtda gubury Türkmenistanyň territoriýasynyň çäklerinde Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda ýerleşip,